Inti meta tisma' bit-terminu Luċifru, moħħok x'jibda x'hemm xi jibda għaddej minn moħħok. Xi ta' reliġjon dogma. Issa daka ovvjament is-surface layer li meta nisimgħu din il-kelma Luċifru l-moħħ jibda sejjer u oh, ma biża. Mela Luċifru huwa kif nafu l-alla tad-dawl. Imma fil-verità dan qas biss jeżisti, dan ma jeżistix. Luċifru huwa jirrappreżenta parti mill-konxju tal-bniedem. Issa, id-dawl x'inhu? Inti meta tiftaħ kamra mudlama, sewwa x'tagħmel? Tixgħal id-dawl biex tara. Jekk inti se tidħol ġo din il-kamra u m'intix se tixgħal, ma tafx x'hemm fiha, mela allura int ma taf xejn. Sewwa? Ħa ndaħħal dik l-allegorija li nsibu fil-Genesis fejn ikun hemm dak li msejjaħ Alla, Dak li msejħa Luċifru, Eva u s-siġra tal-erf. Sewwa, hemm siġra oħra li hija s-siġra tal-ħajja ma tantx tawa ma tantx tawa ħin fil-Bibbja, anzi din eskludewa totalment mit-testi bibliċi. Iffokaw iżjed fuq is-siġra tal-erf. Is-siġra tal-għerf qed ipinġielek allegorikament, metaforikament, bħala siġra bil-frott ġo fiha. U Alla, lil Eva Alla, issa dawn qed ngħidu nitkellmu fuq karattri Bibliċi metaforiċi li ma eżistewx u aqqas jeżistu. Alla ma jeżistix, Luċifru ma jeżistix, Eva ma teżistix, xejn minn dan ma jeżisti. L-awturi sakri użaw ċertu stejjer biex jaħbu ġo fihom il-verità. Issa inti meta tinvestiga l-Bibbja, ovvjament, ma tridx taqraha kelma b'kelma. Illa għaliex se taqa' fi żball. Mela għandek il-Luċifru, għandek l-Alla, għandek l-Eva u għandek is-siġra fin-nofs. U Alla l-ewwel ħaġa li qalla lill-Eva, Alla hu mis-siġar kollha, Alla barra minn dik. Anki għal xiex ma nħux minn dik. Alla x'jekk tieħu minn dik is-siġra tan-nofs, Alla tmut. Mela l din hija strateġija psikoloġika illi nsibu li qed tagħmlilna l-Knisja u s-sistema. Sewwa? Jekk għal mod tal-kelma jinnaf għandi dan il-mikrofonu. Illi jiena biħna fil-li se nsemma leħni. mod jien naf eh, mod estensiv, sewa sa nifrex leħni mal-pubbliku. Ovvjament jekk jien se nuża leħni propja ser ngħajjat. Mhux se jismawni ħafna, mhux se jwassal ħafna, imma jekk se nuża mikrofonu qabad ma' amplifier jew ma' speaker, ħaj jisimgħuni ħafna iżjed nies. Sewwa, minn aspett ieħor, jekk jiena, jekk jiena hemm xi ħaġa potenti ħafna illi naf li jista' juża kulħadd. Sewwa? Imma jekk se nuża jiena, jiena se nassumi kontroll u poter kbir fuq il-bqija tas-soċjetà mela x'nagħmel? Dan din il-ħaġa, dan l-aġġeġġu x'nagħmel? Intih konnotazzjoni kera. Nibda inbeżża' bih. Noħloq dogma sħiħa, sistema sħiħa fuqu, ħalli n-nies jitbiegħdu awtomatikament minnu. Inrawwamhom hekk jibżgħu minn dan l-affarijiet, ħalli dawn ma jmissux minnu. Mela Luċifru huwa d-dawl. Okkult, l-istess, okkult hija x-xjenza biex inti tinvestiga. Jekk inti ma tużax ix-xjenza eh, propja, għax nies ukoll meta jisimgħu l-kelma okkult b'maġija sewda, sataniżmu, mhix veru. Okkult hija kelma mistħerħa mis-sistema għal tapposta biex ma tittepjax kemm fil-poteri tiegħek. U waqqas fil-ħajja, sewwa qajla għaliex il-ħajja hija ħafna kumplessa u hemm ħafna iżjed x'niskopru fil-ħajja, meta inti tibda titteppja f'dawn l-affarijiet, tuża fl-alkemi, tuża l-alkemija, tuża l-astroloġija, tuża l-mistisiżmu, tuża l-ispiritwalità. Hemm ħafna, hemm ħafna livelli fil-ħajja illi dawn huma moħbija minna, għal tapposta biex ma niskopruhomx. Inti staqsejtni fuq l-out of body, fuq l-astral projection. Il-ġisem tagħna tant hu armat, tant huwa potenti, illi aħna minn għalina nużaw għal affarijiet eh, affarijiet ta' kuljum. Sewwa. Mela, għan nitħlu daqxie fuq astral projection, għax hija xi ħaġa ambigwa, hija xi ħaġa stramba għal dawk in-nies il ma tempja xogħol tal-affarijiet. Astral projection hija meta persuna qed tagħmel dan it-tip ta' prattika toħroġ minn ġoġi sima u tmur x'imkien ieħor. Sewwa, mela ħan id-daqxej ta' spiegazzjoni fid-dettal. L-ewwel darba li għamilta jiena għad fuq is-sofan, sewwa, u ruħek toħroġ bil-konxju mhix kollox, sewwa għax inti tinsi xanti għandek kuntratt ma' ħajt ma' ġismek. ma tistax titlaq u ma tiġix, ruħek ma tistax titlaq kompletament minn ġo ġismek, mela inti toħroġ porzjoni żgħira mir-ruħ u porzjoni żgħira mill-konxju ħalli inti qed tuża l-memorja u qed tuża l-ħajja, inti qed tipproġetta lilek innifsek, il-veru inti, il-veru inti, biex tmur xi mkien ieħor. Nista' ngħaddi minn ġol-ħajt, nidħol nara l-ġarr, jekk irrid, nista' noħroġ mid-dinja, nista' noħroġ mis-sistema solari, nista' noħroġ bid-dimensjoni fiżika. Jiena l-ewwel darba li kelli astral projection għandi ħajt bħal dan hekk għar aħmar, twil bil-kolonni, ionic tal-Corinthians. U u tiela lejħek bir-ruħ tiegħi u ma ddubitajt. Qed kif ma kif ma tħarġ f'dik fil-paraliżi. Għax inti l-ewwel tgħaddi minn vibrazzjoni, sewwa, dan dan mhux din hija verità, ġifieri, jiena naf li veru, illa għaliex għaddejt minnha kemm-il darba, sewwa, in-nies ma jafux bihom dawn l-affarijiet, illi inti tista' toħroġ dawn il-potenzi li għandek inti bħal meditazzjoni, bħal telekeneżi, bħal telepatija, dawn kollha qegħdin ġo fina, illi minn aspett alien, l-alieni jużawhom u aħna ngħidu, illa allura x'huma kapaċi jagħmlu l-alieni?